Gose ase okomosoera ng'a ase ekiombe eki ng'a rigia egento yakorete nabo keramoretere bimochandogete. Buna LSK, abande ase bapere mobwate ekiaino, abande babwate nut, ebi- ebinto buna ebi. Professional babwate ebinto ebio. Naende ase engencho ya qualification inde koregister. Lakini ase buna Gusii yaito, probably nonye Kenya engima, egento nkere gegocha kiatoka.

nigo gekoenderera koba ekebe mono ekero abanto baria abaya baria babanto abamanyi bagokira you know when they keep quiet that's the, the evil triumphs so until professionals bobe tobe serious totebie abanto baito rigereria egento eke egene eke esababu neye neye neye neye it will take a long time ebinto gochenja ase eng'encho ma- eh, po- ase- ase- ase democracy ero

Oise kobwata egento egeruku meritocracy, ng'a egento eke togokegenda iga na iga na iga, omanye konyora eke ase eng'encho obwate qualification echi, gose ase eng'encho gwaika kaye obwatie eraini, enche nakera igo naika kaye namba isano. Lakini kwanyora ng'a omonto ore magega oo namba ikomi oo sa very served, ochiire. So egento buna eke iga egeko make omonto okora ng'a ki ah bono inche koyekora goika omo professional, inki ndoche nkore inche nko lose time, am losing time, tindi koba served fast. Yanyorekana ng'a kwa join them, if you don't if you can't beat them, you join them.

Okay. Daktari ngwakwana egento getagega ng'a ekero tokobwat for example eh, Dr. Birundu gose John Ondieki tote ng'a omwana oyo na oyo ominto korwa iga Bonchari onye ribaga riatokire kae omwana oyo nere oratarire gose kae Birundu nere obwate in terms of exposure ore motwari Twa gotugwa matumaini aria gwateba ng'a tokoa omosiko oyo osomete omanyete ebinto ebiiga gose onye nyase koba oappoint gose aboardingete gose asegete egento eke nkwere nakere ki? Gochaka. We expect egento keria gwabeka ng'a reciprocation erude sasa what wa feel. Do you think abanto aba iga tokoroka professionals bachire ase amabaga a serikali for example bairaneria okoboko ase ekejoro? Omanyete, ekero omonto airwe egento korwa ase ekenyoro, gose korwa ase ecommunity, expectation nkoba ere, oyo noyoito, natokonye. Naki okonyora nkero kende iga naye buna abanto barakore nonya chividio fe- facebook live na ebinto binde bagoataki omosike masiya ng'a ki, aye kore rende mogusi abanto buna gwatoreikeire, abasikari mbare gwatoreikeire, abanto buna bakoirire ase eserekari. Ase eng'encho matiang'i a- a- asoete buna eprofessional, ere nigo arigete buna Kenya engima, orore? Kenya engima. Kwanyora ng'a ase obekire egasi iga aria, expectation chie chinka ng'a aye ekang'u nkwausia abanto baito korwa iga nki otato- otoirana, lakini okobeka abanto bande korwa ase emo eyende abanto ba complain.

Egwatano ekero twa supportire omonto gete ase omogwekano, twa expect ng'a nyakundi yaye onye one re chairman, yase gete, atobwatisi. Because the negotiation for example yarengeo in 2017, nere ng'a abanto bamanyete ebinto ebiya baratokonye, baria bare ase gete. So what happens? Ekiya ndagotebi nyakundi, ekio nagotebi there is a process eye ya ko graduate. Omonto achagete buya, goika gati gati o graduate. Matiang'ina ba he cannot go and help everybody ntakwenda akonye kera omogusii it is not possible the, the, the, the, the, the understanding is kera ekenyoro nkebwate a professional obwate access bonyobwi kera nyarebe na nyarebe na Yes, nyarebe yes. lakini in the process

Baria ba- ba- bamastire ebinto ng'aki ebinto bigokora ki? Bikagenda. Bikogenda. Mm. Ogende otebie Omonene gose mo- mosike matiang'i, om- ba- Omonene nkonye ase egete iga. Riria akonyirwe, omotebie ee Omone- o- omo- because te- ere tagocha atangaze ng'a nakonyete nyarebe. Mm. Boro matiang'i omwaire gose namabaga abere. Mm. Omonto oria ore professional bono mwene tairania ase abanto bari inse aa aria na abang'ina baria, obeke ayio abere obeke ekenyoro kiabo, obeka nyomba mwabo. I'll give you for example and I don't want to put names. Professional eyemo totebe Ebirundu, oyairwe amabaga totebe atatane. Ng'ende ng'apointie omwana omomura ominto, ng'ende ng'apointi mokane, inche omonyene ninde apointed, ng'ende mpo- ng'apointi omomura oyio ominto. Abwo namabaga ane enyomba eyemo. Omanye koboka mambia ekero om- omogaka oyo agocha, matiagere mboro bono rende aria igoro nagotebie there is that higher level, ogeto, matiang'i and the rest of the professionals bakorire egasi engiya. But gati aa, noo ebinto bigosirera, binto mbire goika gusii. And that is what motivates some of us, integrity and, and, and, and a level yogoteba ekemaene, yogotebia omonto ekemaene and standing with the truth is that birundi onyorire egento but if this thing can't help me gokonya abana baminto bari gusii mm. omonto ogotebi ng'a gisi nora appointed omonene nimbwate amatobori ngoaka mm. kai nkorusia ebesa mm. Kwanyora tihonire we I can do is to go back aria ase gokora ki? Ase rende naeirwe kende. Kwanyora timbwati uwezo yogokonya omwana oria. What do you do? You leave. Ogosoka mapema gwateba abana baminto igaa tinkonyara, igaa ekororekana engocha enkoirana magega nkebwaterigwe chieruti eng'ao.

obisi y'eserekari ende yonsi, naende tokonyara gokonya abana baino. The ordinary bo thing you can do nogotigera egere omonto omong'ao naro akore ki? And most, most undoing is when ekero ore in that setup, it puts you in a very awkward position, twabwate omo- omonto otenenerete amang'ana a youth fund okorokwa Mulias, Mulias. Mulias, esiyo.

Neba ng'a nchi- nkosomia nkare university, ginkoigwa ng'a abana ngosoa bakare university, am- I can tell you I have several kids, naende abanto baminto nabo bagotegerera, nabo bagogo confirmeri ng'a I pay a lot of school fees ase abana baminto, because ndi university and I know what education can do. Abana bare seita aria, omochango tori kobekwa ntaiyo.

the earliest time possible. Jonah, but that is raising an interesting point of observation iga. Ande ake togoita abanto aba bosa barotwe omobano, erieta torironge omogusii naro aba. Nabo ekonyarekana tokore igo ase eng'encho ekero korire history ya Kenya ase siasa eyare kong'enda negento kerokuo ng'a tokenism. Omonto onyoire egento

Totebe isato, ntobwate baria baminto bare igoro aaria. Baria bare igoro aaria, they might not necessarily togoteba ng'a matiang'i achie gokonya omonto okare bomurenda. But in between matiang'i na na bomurenda, Nyakundi naro. nyakundi naro. Are we getting? Lakini iga okonyora nyakundi na enkondi, oroche nache akonye omonto okare bomurenda? So the, the undoing we have, gose onye nyakundi gakocha gakoegwa ase gete atachi goi- koiraneria okoboko bw'omorende arabekwe egento kiaye kwanza omobuko, then bw'omorende tari gocha konyora ki? Kende gionsi. kende gionsi. So the, the, sa- these sampurias ibere eko depend you as a person Okay. ng'onyore egento ekio. If we have the right people bakonyora egento ekia,

For example, onye ogogwetanka iga aria amatuko ago agokogecha kero rituko buna professional, kwanyora egento gete. There is a way ora work out with the government gose nonya na abanto bande, mashirika ande, morete morosie ase abwo abagaya, igo mwakonye ekenyoro. Onye ase onye na amang'ana ya ya ebinto bia chinyagitari, gose buna ateba buna emechango, emechango everyday, gochanga tore everyday, gokonya abana bakore chisukuru, koba advice, muna bono siku hizi amatanga kera ase.

Baa ekenyoro gose egesaku giaito omwerekeo ase amang'ana agokwana nabo igo ebinto bigenderete ase ense yaito ya Kenya. Mwanche omotang'ani genda gosanga naintwe nabo okoba ensemo ye chinkwana echiga goetera ase enchera ya sms enamba na ibere ibere kianda inye ibere kogochaka mbeta egesaa ekero ogotoma sms gose ujumbe yao. Igo togenderete gosanga ase ayio inyora bono goetera